Eto amin'ny fandaharana ny ho aviko isika. Isan'ny ahafantarana ny fandaharana ny sehatry ny fampitana dokam-barotra, isan'izany ny lafiny fizahantany. Anio ary dia hoentinay ianareo any amin'ny faritra Analanjirofo iny. Zato kilaometatra ny miala an'i Toamasina, mandalo Foulpointe, Mahambo ary dia mipaka eto Fenoarivo Atsinanana. Efatra kilaometatra tsy ahatongavana ao amin'ny tanànan'i Fenoarivo Atsinanana no misy ny sampanan-dalana hihazo an'ity toerana fandraisam-bahiny iray ity antsoina hoe La Rusia Hotel. Toerana fandraisam-bahiny amoron-dranomasina, ahitana ireo bungalow arifomba misy ho an'olon-droa, fa eo indrindra koa ireto trano misy rihana ho an'ny fianakaviana vitsivitsy na maromaro ireto. Mampiavaka indrindra ity Hotel La Rusia ity ny moron-dranomasina eo aminy, eo an-tokotany no filaza azy mivantana, ary tsy dia manonja be loatra sy atahorana noho izy misy irony antsoina hoe barrage naturel irony. Mandravaka ny moron-dranomasina ireo toeram-pilalaovana samihafa sy ny voanio. Toerana milamina amin'ny lafiny rehetra, rivotra madio, tontolo maitso, filomanosana, sy ny sisa ary dia ampy hilazana fa paradisan'ny Fenoarivo Atsinanana. Ity toerana Hôtel La Rucia ity moa no fitondran'ny agence ny hoaviko ireo mpandeha araka ilay antsoina hoe voyage organique. Ny lokanay dia nankaty Tamatave izay karakarain'ny fandaharana ny hoaviko. Dia misaotra be dia be an'ny Imatv ny fandaharana ny hoaviko. Nahafinaritra ny fivahinianana taty Tamatave. Maro be ny zavatra natao taty a, tsara ny trano, ny activité nahafinaritra, ny sakafo konko tena nahafinaritra be, nisy moa ny voyage kely natao tany Foul Point tena nahafinaritra be mihitsy. Afa-po be mihitsy sady tena nahafinaritra be. Ampahafantarina eto ary fa hisy indray ny voyage organisé hanainga ny alarobia enina novambra izao, ho any amin'ny ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo iny ary ny alahady folo novambra kosa no fiverenana ho eto Antananarivo. Efa mitambatra ao anatin'ny tolotra ny fitaterana, ny fiatranoana, ny sakafo an-dalana sy ny sakafo rehetra any an-toerana, marihina fa ny sakafo atoandro dia misy entrée izay vao résistance, ny maraina misy ny ronono, kafe, thé, ny mofo sy ny vary sosoa. Koa dia toy izao ary ny andindinin'ny fandaharam-potoana ho amin'izany. Fiangana ho any Toamasina ny alarobia enina novambra amin'ny fito ora sy sasany. Matory ao amin'ny Hotel Ravaka Cité Canada ao ambadiky ny Foyer Socio Culturel miainga ho any Fenerive-Est ny alakamisy fito novambra ary dia mivantana eto amin'ity paradisan'i Fenoarivo Atsinanana ity. Ny asabotsy sivy novambra maraina no miala eto ary mijanona ao Afolompoanty ny tontolo andron'io fa ny hariva kosa no mihazo an'i Toamasina. Matory ao amin'ny Hotel Ravaka ary dia ny alahady folo novambra no miverina miakatra aty Antananarivo. Marihina manokana eto fa raha olon-droa ianao no miaraka handeha dia misy fihenana ny saram-pandehanana ho alohanao. Ary fanampin'izay, misy ny lalao atao ahazoana mandeha maimaim-poana amin'io voyage io amin'ny alalan'ny fanaovana j'aime ny page Agence ny ho aviko, atao j'aime ny publication misy ilay concours, kômentena, partagena, ary mentionner-na ny hoe ny ho aviko. Koa raha malina anao ary ny tolotra iarahana amin'ny ny ho aviko dia afaka mitsidika ny page Facebook Agence ny ho aviko na miantso ny laharan-telefaonina zéro trente quatre vingt huit zéro zéro sept soixante trois zéro trente trois onze deux cent cinquante six quatre vingt douze ny zéro trente quatre vingt huit neuf cent six vingt